जय मिथिला आइ मिथिलावासीके लेल एगो खुशखबरी अइ दरभंगा एम्स जेकर लड़ाइ हमसभ लड़ि रहल छलहुँ हेँ जेकर लड़ाइ एम एस यू लड़ि रहल छलए जेकर लड़ाइ अहाँ जनतासभ लड़ि रहल छलियै कि छओ साल दरभंगा एम्सके भऽ गेलै एखन तक दरभंगा एम्सके निर्माण लेल एगो ईंट तक नहि गाड़ल गेलैए हमरा सभके सरकार बार बार ठगि रहल अइ ओहिपर एगो खुशखबरी अइ खुशखबरी ई अछि जे बात हमसभ बार बार उठबै छलियै कि जब तक केन्द्र सरकारके राज्य सरकार जमीन ट्रांसफर नहि करतै तब तक दरभंगा एम्सके निर्माण नहि हेतै हमसभ ई बार बार बात दोहरबै छलियै लेकिन हमर अहाँके नेता अहाँके बेवकूफ बनबै छलथि है आइ फाइनली नीतीश कुमार जी के सरकार दू सए एकड़ जमीन के केन्द्र सरकार के देबऽ लेल प्रस्तावके जे छै से पास कऽ देलखिन हेँ कैबिनेटमे आइ फाइनली बुझियौ एक दू दिनके अन्दरमे किछु दिनके अन्दरमे आब फाइनली दू सए एकड़ जमीन जे छै से केन्द्र सरकारके जे छै से हस्तान्तरित कऽ देल जेतै राज्य सरकार द्वारा एकरा एना समझियौ कि बिहारमे एम्स बनऽके छै केन्द्र सरकार दो मतलब नीतीश जीके राज्यमे एम्स बनऽके छै आ एम्स बनेथिन के तऽ मोदी जी जब तक नीतीश जी मोदी जी के जमीन नहीं देथिन तब तक मोदी जी एम्स नहीं बनेथिन तो फाइनली आय एतेक दिन भेला के बाद आय नीतीश जी मोदी जी के जमीन दऽ देलखिन कहलखिन मोदी जी जमीन लिअ एहिपर अहाँ एम्स बनाउ तऽ आब कहि सकैत छी हमसभ कि आब एम्स निर्माणके लेल जे छै से गेंद जे छै से केन्द्र सरकार मतलब मोदी जी के पालामे छै आब एतऽसँ अगर देरी होइ छै तऽ मोदीजी एकर सीधा जिम्मेवार हेथिन तऽ हमसब जे आन्दोलन केलियै जे हमर अहाँ सबके हमर आन्दोलनमे अहाँ साथ देलियै जे हमसब संघर्ष केलियै ओइमे अहाँ सब जे बढ़ि चढ़िकऽ साथ देलियै एकर ई परिणाम छै कि सरकारपर दबाव बनलै जनताके दबाव बनलै हम ई नहि कहै छी कि हमर आब हमरा हम आवाज उठेलियै हमर संगठन आवाज उठेलकै ओइ लेल दबाव बनलै जनता जबा आवाज उठेलखिन चाहे ओ भाजपाके समर्थक होथि चाहे ओ कांग्रेसके समर्थक होथि कोनो भी दलके समर्थक होथि हम हमरा सबके आन्दोलनमे ओ साथ देलथि किछु आदमीके छोड़ि कऽ हर दलके समर्थक हमरा सबके हमर आन्दोलनमे घर घर से ईंटा लाएंगे दरभङ्गा एम्स बनाएंगे ई आन्दोलनमे हमरा सबके ओ साथ देने रहथि आओर हिनकर हुनकर सबके जीत छै जे दबाब बनेलखिन सरकार पर तऽ सरकार जे छै से आइ मजबूर भऽ कऽ एम्स लेल जमीनके अलॉटमेंट कऽ देलकै सरकार आओर आब जे छै हमसब आन्दोलनके आओर तेज करबै तेज एहि लए करबै कि आब हमरा सबके जे छै से केन्द्र सरकारपर दबाव बनाबयके राज्य सरकारपर दबाव बनेलियै तकर परिणाम आबि गेलैए केन्द्र सरकारपर दबाव ब बना कऽ हमरासभके मार्चसँ पहिले दू हजार बाइस मार्चसँ पहिले हमरासभके शिलान्यास करबा लेबयके छै आओर जेना एयरपोर्टमे अहाँसभ देखने हेबै कि एयरपोर्टमे अहाँसभ साथ देलियै संघर्ष कऽ कऽ एयरपोर्टके समयपर बनबा देलियै तहिना अहाँसभ साथ दैत रहियौ एम्सके सेहो हमसभ समयपर शुरू करबा देबै किएकि अहाँसभ जखन साथ दै छियै तऽ हमरासभ एहन साधारण लोक के पास एगो अहाँके अदृश्य शक्ति आबि जाइ छै अहाँ सबके साथ अहाँ सबके समर्थन अहाँ सबके सहयोग अहाँ सबके प्यारसँ एगो अजीब शक्तिके एहसास होइ छै जे हमरा सब एहन तुच्छ मानव साधारण इंसानके पास ओहन शक्ति आबि जाइ छै ओहन ऊर्जा आबि जाइ छै कि हमसब एगो आन्दोलनमे के शुरुआत करै छियै आओर आन्दोलनके सफल करबै छियै आओर सरकारपर दबाव बनाकऽ हमसब काज करबा लै छियै तऽ अहाँ सबके बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद दीपावलीके अहाँ सबके शुभकामना हमरा उम्मीद अइ कि नीक दीप ई दीपावली अहाँ सबके जे छै से मङ्गलमय रहत नीक रहत अहाँ सब लेल आओर मिथिलो लेल नीक रहत मिथिलामे जे एखन आर्थिक विपन्नता आबि गेल अइ ई दीपावलीमे हम लक्ष्मीसँ प्रार्थना करबै कि आर्थिक विपन्नता जे मिथिलामे आबि गेल छै ओकरा दूर करैत बेरोजगारी पलायनके दूर करैत गरीबी कुपोषणके दूर करैत सब गोटा सबके फेरसँ हम धन्यवाद देब एनाहिते हमर सबके साथ दैत रहू एम्स आन्दोलनमे जे छै से छोट छिन सफलता छै एखनो हमसभ अपन हमर सभके जे लक्ष्य छलैए जब तक एम्सके छत की ढलाइ नहि तब तक कोइ ढिलाइ नहि ई लक्ष्यसँ हमसभ एखनो दूर छियै जब तक ई लक्ष्यके प्राप्ति नहि हेतै जब तक एम्सके छतके ढलाइ नहि हेतै तब तक एम्स आन्दोलनके रोकयके नहि छै तब तक साथ छोड़यके नहि छै जहिना दरभंगा एयरपोर्ट ससमय चालू करेलियै तहिना सरकारपर तमाम पना के हम सब दरभंगा एम्स के सेहो समय पर चालू करबा देबै जय मिथिला जय मैथिली